Хәерле көн, хөрмәтле кунакларыбыз, минем кадерле артистларым, журналистлар безнең танылган газета журналларының барысыга да хәерле көн. Без бүген ни өчен җыелдык? Э, журналистлар белергә тиеш инде, ул матбугатта басылып килде буга инде. Безнең анонслар да бик каты бара, безнең канал буенча, ТНВ каналы буенча. Шимбә көнне 15 сәгать 30 минутта Көтелмәгән кунак дигән сериалның Бөтен сериясе дә күрсәтеләчәк. Ләкин фильм алдыннан, фильм о фильме дигән нәрсә бар бит инде, шул булачак. Хәзер безнең җыелуыбызның сәбәбе дә э, менә пресс-конференция дип атала инде бу без. Һә журналистлар безгә сораулар бирә, без үзебезнең белгәннәрне сөйлибез, бөтен кеше белән таныштырабыз. Ә, чыннан да менә хәзер таныштырудан башларга кирәктер инде. Артистлардан башлыйммы? Көтелмәгән кунакның авторларына Хәдисә Ширмән, ул безнең язучы, шагыйрә, университетның доценты, аның монда студент бар утыра, сез дә күбегез университетта аның өлкәсендә укып чыккан кешеләр инде, димәк, Хәдисә Ширмән һәм без икәү аның белән бергәләп яздык инде иҗат Так, режиссеры да мин булып чыкты. Хәзер оператор Максим Бекмулин дигән егет, ул яртысы татар, фамилиясе Бекмулин, үзе урыс. Э, әсис татар, әнисе шулай инде. Бигу аңлап тормый татарчаны, яра русча интервью бирер. Һәм безнең инде менә звукорежиссер ул инде без аның белән бик күп фильмнар эшләгән ринат кулинин дә күрсеннәрсең дә ринат хайруллин дигән бик тавыш режиссеры безнең бик уңган булган егет һәм иң кызыгы э, әле безнең башка фильмнарда да безнең җырлар яздырган бар иде хәзер бит инде авторский права дигән нәрсә бар һәм без э, бер музыканы да ала алмыйбыз шуңа күрә без махсус бу фильм өчен бөтен менә фильмны иҗат итте инде фильмга җырларны да музыканы да зөлфәт вәлиуллин әле ул яшь композитор аны әле бәлки бөтенегез белеп тә бөтен күренегез инде күренегез сезне каян белсеннәр аны менә зөлфәт вәлиуллин консерватория бетергән бик матур җыр туды без ул җырны әле сезгә җырлап та күрсәтергә тырышачакбыз. Менә андый без җәй буе төшердек моны. Артистларны, эшләүчеләрне әйтеп тордым була инде, әйме? Бөтен кеше килә алмады, әлбәттә, кемнеңдер эш, кемнеңдер репетиция, кемдер съемкада. Безнең төп героебыз Бәкер бабаебызны, абзыебызны, безнең танылган артистыбыз Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Илдус Әхмәдҗанов башкарды. Күренәме? Күренегез. Әйдә, аны ике яраткан, күршесе, ике чибәр ханым, алар безнең Халык артистлары менә Дания Нуруллина һәм Раяд Бәрмә. Монда журналистлар бик үк теге эчтәлеген белеп бетерми бит инде, аңлатмакчы булам. Өч гаилә тормыш алынган безнең өч гаилә. Аның берсе менә Бәкер абзыйның гаиләсе, аның улы Марат, аның Маратның хатыны Люция Хәмитова, ул әле чит илләрдә җире кайтып җитә алмады. Һәм Маратны улы бер сымында, икенчесе Йосыф Битчәнтаев, ул кыска укуда керде. Э, ул Мәскәүдә. Менә Ришат Ахмадуллин. Икенче гаилә Фираяк бар. Аның гаиләсе өченче гаилә ул инде. Фираяк бар. Тукта. Данияр Нуруллинның гаиләсен әйтмәдем ич. Данияр Нуруллинның гаиләсе Ул э, менә Алсу аның кызы уйный. Э, Алсуның ирен Ирен Вәҗиев уйный тормышта да һәм э, фильмда да алар ирле хатынлылар. Үзләре уйный, һәм аларның кызлары Наилә Кәримова дигән яшь артистка ул быел гына училищены бетереп, яшьләр театрында эшли. Һәм өченче гаилә Фирәя Акбарова гаиләсе, аның бөтен гаиләсе тулысынча күрсәтелми бу фильмда, ләкин Аңлашылачак кемнәр ада булырга тиеш һәм аның оныгы Гөлнара Нигъмәтуллина. Безнең гаилә һәм без бик матур составта бик мин артистлардан канәгать калдым кайбер вакытта я нәрсәләр җитеп бетми я соңга калалар яисә Сүзләрен белмиләр, ә бу юлы безнең шундый көчле команда иде. Без шул хәтле иҗат дулкынында яшәдек. Чыннан да шулай дигән Фәнис Клевсин. Мин сезне арттырып әйтүем түгел, бу чыннан да шулай булды. Мин канәгать калдым сездә. Сез миннән канәгатьтерме, юктырмы анысы белмим, но мин сездән бик канәгать калдым. Һәм Алла бирсә, бергә-бергә шулай эшләргә насыйп булсын иде барыбызга да. Менә шушындый хәлләр. Э, әгәр дә инде сорауларыгыз булса, бәлки Халисә э, Хатыповна әйтеп китер, ни дип, э, бераз гына сценарийның журналистлар өчен инде бу, безнең өчен түгел. Язу тарихы кирәкми монда. Бераз гына сюжет линиясен ачыкларга кирәк, әйеме? Нәрсә әйтергә теләдек без бу сценарий белән?